Республика салайааччыта Айсен Николаев Сунтаарга дьиҥэ бэрт бэлиэ күн кэлэн үлэлээбитин үгүстэр билбэт буолуохтааххыт. Лоп курдук түөрт сыллааҕыта икки тыһыынча уон аҕыс сыл ыам ыйын сүүрбэ аҕыс күнүгэр Дьокуускай куораты ситиһиилээхтик салайа олорбут Айсен Николаевы Россия президенэ Владимир Путин республика баһылыгынан анаабыта. Сахатын норуотун олоҕун отуорун оҥорсууга, сайдыытын түстэһиигэ Конституциянан андаҕайбыт Ил Дархаммыт ити күнү кабинекка, куорат сиргэ буолбакка, тыа сиригэр, үлэ дьонун ортотугар, үлэ-хамнас үөһүгэр атаарбыта үтүө өйдөбүллээх уонна саныахха астык. Мирнэй оройуонун Новай сопхуоһугар аныгылыы саҥа хотон модельгар сылдьан баран, аны Кириэстээххэ үлэ геройа Владимир Михайлов үлэлиир Пордоҥ сайылыгар ыалдьыттаата. Доо, үчүгэй, этэҥҥэ. Ити хассын аллараннан барабыт, первыйга көтөбүт. Африкановиһы уонна кини бииргэ үлэлиир дьоннорун кытта ирэ-хоро кэпсэтэн, дьэдьэннээх күөрчэҕи амсайан, үүттээх чэйи иһэн күнүн саҕалаата. Үлэһиттэр үрдүк сололоох салайааччы дьону кытта кэпсэтэрэ боростуойун, уу сахалыы саҥатын, истиҥин астына бэлиэтээтилэр. Үлэ геройа Айсен Сергеевы Алтайтан кэлбит кыһыл истиэп боруода тапталлаах ынахтарын хайаан да көрдөрөр санаалаах титик диэки арыаллаата. ис-иһиттэн астынан, дуоһуйан, саамай үүттүгэннээх ынахтарын ахсыытынан көрдөрдө, кэпсээтэ. Сайылыкка быйыл хаһааҥҥытааҕар да эрдэ көһөн, олох-дьаһах сайыҥҥылыы барар, арай халлаан тымныытыттан күөх от тэппэккэ турара үлэһиттэри харааһыннарар. Республика тыатын хаһаайыстыбатын биир бастыҥ тэрилтэтэ совхоз быһыытынан үүнэн-сайдан кэлбитэ быйыл биэһин сылын бэлиэтиир. Кооператив салайааччыта Владимир Егоров Герой үлэлиир таас комплексатын саҥардар туһунан санаатын Ил Дархаҥҥа үллэһиннэ. Михаил Владимир Африканович үлэлиир хотонатын 1996 ыллаахха хэбиэски бириэмэлээх киирбитэ. Олохха олохха арма тутуу, таас тутуу диэн. Онто билигин ол моральны даҕаны, физически дикини улаханнык эргерде. харайадан курдары түһэ тыына турар истинэтэ туһулла турар. Ону таһынан механизацията былыргы хэбиэскэй Инньэ гынан нахыыһына полуавтомат, полумеханизирован диэтиэххинэ илиигинэн таһаҕын. Ол иһин буола билигин биһиги баҕар бу геройбут кырдьархааһыгар уонна эдэриччэккинэн үлэлиирин курдук биһиги баҕарабыт хаҥа түөс сүүс ыанар ынах без привязка диэн елочка аптамаатын ыанар хотонун тутулларын баҕарабыт. Билиҥҥи араас хааччахтардаах уустук кэмҥэ бэйэ оҥорон таһаарар бородууксуйатын элбэтэн, бэйэ кыаҕар эрэнэн олорор сайдар кэм кэллэ. Ил Дархан татыйына тэрилтэһинэн үлэлиир килиэби кондитерскай оҥоһуктары, эт балык полуфабрикаттары астыыр производственнай сыаҕы үлэтинэн астыммытын туһунан бэйэтин телеграм-каналыгар үллэһиннэ. Кырдьык, ааспыт үйэ-тоҕус уонус сылларыгар тутуллубут сууккаҕа алта туонна килиэби астыыр кыамталаах собуот аҕыйах ый үлэлээн баран, сүүрбэттэн тахса сыл туһата суох турбута. Мөлтөх туруктаах таас эбийиэги Нина Прокопьевна ылан, үгүс үбү уган өрөмүөннээн, икки сыл иһигэр Россияҕа оҥоһуллубут оборудованиены туһунан ньиргиччи үлэлиир тэрилтэ буолла. Манна килиэп уон көрүҥүн, сүүс уон биэс араас кондитерскай оҥоһугу, биэһэн араас эт-балык полуфабрикатын атыылыыллар. Үлэһиттэр ааспыт сылга тыһыынча сүүс сэттэ туонна бурдуктан оҥоһуллар бородукцияны астаабыттарын, Ньурба Мирнэй оройуоннарын ырыынагар үлэлииллэрин, улуус аҕа уон биэс бырыһыанын килиэбинэн хааччыйалларын киэн тутта кэпсээтилэр. Биир эммит күн Татыйына килиэбэ суох буоллаҕына ыксал буоларын дьэ Сунтаардар бэйэбитинэн билэбит. Ата уруккубут диэн ата барыта илиилэтэ, кыараҕас, билим буолла киэҥ-куоҥ, барыта механика, аһаа үлэлииргэ үчүгэй. Татыына фирма эргиэн ырыынагар үйэ чиэппэртэн ордук кэм устата үлэлиир. Салайааччы Нина Прокопьевна эргиэн үлэтэ бэйэ оҥорон таһаарыылаах буоллаҕына өнүйэрин, барыһыларын уонна дьоҥҥо туһалаах буоларын туһунан мэлдьи этэр. араас хайысхалаах оҥорон таһаарар сыахтары үлэлэтэр. Икки сыллааҕыта Орловскай уобаластан аҕалбыт сүүс сүүрбэ тупсарыллыбыт симментал боруодунахтар илимнииргэ ил тосхол кооперативка хараллан тураллар. Билигин төрөөн-үөскээн ахсааннара элбээбит. Зоотехник Августина Трифонова бу сүөһүлэр элбэх үүтү биэрэллэрин, бөдөҥнөрүн, ньирэйдэрэ тэрилтэйин бэлиэтиир. Симменталый класс диэчик мой калмыктары ашидры кыттырилэр. Бу мантыкайым олох дьикти туох боруода эбитэ. Киһи үлэһит диэри иитиэр эбитэ буоллар, иккиһи миэнэннэн күҥҥэ алтата ыан. Саҥа төрүөҕү сотору кэминэн Аллыҥаҕа сайылата көһөрүөхтэрэ. Ыанньык сабытар сайылыгар баар. Быйыл материальнай-техническэй базаны сайыннарыы программатын көмүскээн уон икки мөлүйүөннээх грант ылбыттар. Ону туһанан хотоннорун икки-үһүс төбөҕө анаан улаатыннаран салгыы тутаары сылдьаллар. Биллэн турар, үп-харчы тиийбэт. Онуоха эбии икки сыллааҕыта туппут хотонноругар возмещение харчытын ылла иликтэрин Ил Дархаҥҥа этэргэ күһэлиннилэр. Бэйэбит урбаанньыттарбыт улаатаннар, кыаҕыраннар, оҕотох атыгар гиэн эрэ буолбаккалар, билигин бу олохтоох бэйэни оҥорууга киирэннэр, тыа хаһаайыстыба киирэн үрүлээн эрэллэрэ үөрдэр уонна биһиги ити хамсанан хайан да өйүөхпүтүн наада. Хомойуох иһин ити Нина Прокопьевнаны тыа хаһаайыстыба министерство өттүттэн документнары хитэтэ уохтар диэн өйөбүл барбатах. Билигин кини бэйэтин хааччытынан кредит ылан туппут хотунугар возмещениетын булка сылдьар. Ону бу кэлэр ыйдарга барар корректировкалары хайаан даҕаны булгуччу корректировкаҕа киирэн сөптөөх ылыахтаах субсидиятын ини ылыахтаах. Ити механабар сыыһа бу дьон үрүллээн бараннар, бэйэлэрин хачылынуган бараннар, хокуонунан көрүллүөхтээх субсидия ылбаттара диэн ити хомолтолоох. Аны механабарта бу эти сыыһаны бэйэ көннөрүөхпүт. Ил Дархан тыа сирин сайыннарыы федеральнай программатынан улуус киинигэр тутулла турар бассейны көрдө. Тыа сиригэр бэрт сэдэх тутуу быйыл үлэҕэ киириэхтээх. Тутууну республика тыатын хаһаайыстыбатын министиэрстибэтэ сүрүннүүр. Матырыйаал сыаната тиэйии-таһыы, онтон да атын Ороскуоттар үрдээһиннэриттэн сэдиптээн үбүлээһин уустугурар чинчилээҕин тыа хаһаайыстыба миниистирэ Александр Атласов иһитиннэрдэ. Улууска Сунтаар сэлиит тэрилтэ тутуу матырыйаалын оҥорон таһаарар промышленнай тэрилтэ салайааччылара быыстапка быһыытынан бэйэлэрин үлэлэрин билиһиннэрдилэр. Ол курдук быйыл сайын чэпчэки ыйааһыннаах, ол эрээри бөҕө-таҕа саҥа пеноцеллит тутуу матырыйаалынан Устьеҕа элбэх квартиралаах дьиэни тутан саҕалыахтара. Салгыы Ньургуһун оҕо уһуйааныгар баар туус-хоһун көрдүлэр. Ил Дархан маннык хостору анал программаны оҥорон, республика атын үөрэх-иитии тэрилтэлэригэр тэрийэр, оҥорор наадатын эттэ. Оччотугар Кэппэндээйи тууһун туһаныы кээмэйэ улаатыа, туус тэрилтэтигэр саҥа үлэ хайысхата киирэн, производство кэҥиэ этэ. Ити уонна да атын түгэннэр тустарынан Ил Дархан салайан ыыппыт Сунтаар улуһун социальнай-экономическай сайдыытыгар анаммыт мунньахха көдьүүстээх кэпсэтии буолла, дьаһаллар бэлиэтэннилэр. Сырыы түмүгүнэн Айсен Николаев санаатын бу курдук үллэһиннэ. Бүгүн Хунтаар улуһугар Киристээххэ уонна бу Хунтаарга бэтигэр сыдьан оны дөссө теримниир нэһилиэкке бара дьамын астынным. Улуус хайда турар, улуус иннин диэки баран иһэр элбэх хаҥа объектар киирбиттэрин көрдүм киристээххэ сыдьаммын Владимир Афеканович Михайловка үлэ геройун кытта көрсөммүт сыылы кэпсэттибит эргэстибит кини үлэтин билсиһиннэрдэ дьону эргэтин кытта билсиһиннэрдэ үлэлии сирин көрдөрдө онон бу халгы өттүгэр ити киристээх сельхозкооператив билигин буһунтаар улууһугар да республика даҕаны биир хаамы сүөһүбүтүнэн элбэҕинэн уонна хайдыытынан биллэр кооператив тыа интелликтэтэ Оны биһиги өйөхтөөхпүт. Алгы түөрті материальнай базатыгар хаҥа тутуулар оҥоһуллаларын эмиэ кинини да кытта тэлте халайааччыларын кытта улуус алтаны кытта хүлдьүүлэстибит. Уонна бу киристээххэ кэнники хылларга уһуннук турусуллубут, күүтүллүбүт объектор оскуолалары кирбитин эмиэ көрдүм, үөрдүм. Халгы билигин социальнай объективе тутулуохтарын наада, ол курдук олохтоохтор клубуту росаллар. Вот, ити эмиэ то сөптөөх кэмҥэ көрүллүө, уонна то быһаарыы ылыахпыт диэн эрэнэбит. Упсаны бу бэйэни олохтоох продукция хайаан да биһээлбиэхтээх. Ол иһин ити как раз Нина Прокопьевна эмиэ биир тэлитигэр сыдьаммыт ити урукку быраҕыллыбыт холекоммена дьиэтигэр бэртээхи үчүгэй улахан полуфабрикаты доҥорор, килиэби доҥорор, хайа баара өттүтэн хаҥа ирдибиргэ түбэһэр эппиэттэһэр продукцияны бартын оҥорор комбинат буолбута эмиэ үөрдэр, эдэр бөҕөҕөлөр үлэлии сыдьаллар, халайа олороллор, уонна оттон те урукку өттүгэр барыта импортнай оборудованиены оҥорор буолахтарына, оборудованиены оҥорор буолахтарына, билигин уже российскай оборудование еще бэркүлүү олороллор. Мэхэнэ бар тиэмэ көрдөрөр, бу билигин олохтоох предпринимателлэр бу соҕотох бэйэлэрин эрэ нэһилиэктэрэ буолбаккалар үчүгэйдик үлэлээннэр ужатын улуустарга тахсаннар бу мирнэйгэ мирнэй да кууракка тахханнар рыногар тахханнар үчүгэйдик үлэлээн эрэллэр онтон бу тутуулар өттө этэр буоллаха социальный объекта тутула тураллар бу курдук билигин сунтаарга мен тон республикабытыгар биир бастаканнан буоллаа де бассейн тутула турар Бу федеральнай программанан биһи президеммит тыа сиригэр анаабыт программатынан чэрчитинэн үлэни кытта билсиэстим, кыратык хойутааһын бар, ото подрядчикка эмиэ халайдыбыт, дьаһайдыбыт хайаан даҕаны кини бу хыл бүтүөр да тэбиэгэ туттарыахтаах. Бу хунтаар сиригэр уонна биир хаамай кэрэ биллэр херне кэмпиндая болар Кэмпиэндээгэ бары билэбит бэртээхи үчүгэй туус баар. Ити тууһу билигин бу оҕо доруобуйатын тупсарыыга таһаарарга эмиэ үлэ бара тураллар. Ол иһин мин бу оҕо уһуйааныгар сыдьаммын ити туус хоһук кытта билистим бэйэлэрин бу кагра мен элбэхэ тилик туус хоһук көрөөтүм окон именно бу тус хос уратыта диэн олохтоох кэмпиэдээти уһуттан оҥоһуллубут эмиэ хайа баҕарар ирдэбилгэ эппиэттэһэр билигин республика үрдүнэн уон уонча тиэлик уже хостор баар буолбуттар бу кэмпиэдээти уһуттан бүгүн ити мунньахпытыгар үөрэх министригэр эмиэ дьаһал биэрдибит иккидик объектар бу оҕотох унтаар улууһугар буолбакка куоракка буолбакка элбэх улууска баар буолуохтарын наада онон эһэптээх эмиэ программа оҥорон анал программа оҥорон үлэ киллэриэхтээх эттим. Отубу түбүк мунньахпытыгар улус сайдытын мунньаҕар глава улус баһылыга Григорьев балай дэлбэ хатини киллэрдэ. Инвестиционный төттүгэр бу хокор өттүттэн олохтоох оҥорууну өйөһүҥҥэ даҕаны тыа хаайсын өйөһүнүгэр даҕаны итилерге барытыгар ото сөптөөх хоруйдары министрдэр бердилер уонна билигин эмиэ сөптөөх протокол таққан ити контролга туруга